Hambi ku vuriwa mani. Ku na nkandziyiso lowu Psychology a wu endleke eka xiyenge xa mabulo xa Facebook naswona a karhi a vutiseriwa swivutiso. Laha ka nkandziyiso lowuyani u vutisiwe leswaku ri hikokwalaho ka yini a nga swi kumi swirhambo laha a nga kombisa leswaku ri yena wa zondhiwa kumbexani a nga rhandziwi hi vakondloteri va tigigi. Va n'wi pfalela ehandle, a va lavi ku va va n'wi rhamba lomu tigigini loko va tshuka va kondlotlele tigigi. Psychology u tlhele a boxa leswaku eka ti-album leti nga huma hi Paseka ku hava na album na yin'we leyi nga tlula album ya yena. Hi ta tsundzuka leswaku hi Paseka ku hume Sihlavu The Gupta a karhi a fambisana na Benny Mayengani The President, kasi ku tlhele ku humesa na Percy Mfana ivi ku tlhela ku humesa na Mhani Flow. na Mapele The Boss. Se Saikholoji u kombisa leswaku ri eka ti-album leti nga huma hi Paseka ku hava na album na yin'we leyi tlulaka album ya yena. Mina hi vonelo ra mina ni vona ingaku leswi a swi na ntiyiso loko ho tsundzuka hi Paseka album leyi nga fika yi karhata swinene i album ya Hlavu The Gupta leyi nga na risimu ra Maxaka, hi rona risimu leriya ri nga fika ri ba bembele swinene Na sweswiwani risimu leriyani ra ha famba emalembeleleni kumbexani ri wela eka tinsimu leti nga ku karhateni eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi nharhu. Kasi loko a vulavula hi ku pfaleriwa ka swiyimbeleri tigigi, ina i ntiyiso swa humelela leswaku ri swiyimbeleri swi pfaleriwa tigigi hi vakondloteri va tigigi, ngopfu-ngopfu loko mi nga kumani na vakondloteri va tigigi. Va swi kota ku va va ku khiya kumbexana va nga ku rhambi eka tigigi leti va ti kondlotelaka. Loko ho tsundzuka, un'wanyana wa vakondloteri va tigigi, Gagashi, u endli nkandziyiso a kombisa leswaku yena xiyimbeleri xa ku fana na Boti Reddy a nge xi rhambi eka gigi leyi nga kondloteriwa hi yena tanihi loko a vula leswaku Boti Reddy i menemene kumbe va endli vumenemene na un'wanyana wa vakondloteri va tigigi. Se hikokwalaho ka sweswo, A nge swi koti ku va a va rhamba eka gigi leyi a nga yi kondlotela. Se swa humelela leswaku swiyimbeleri swi kumeka swi pfaleriwa tigigi hi vakondloteri va tigigi. Nkandziyiso wa sayikholoji hi lowu. Ina, etigigini mi nge ni voni hi ku vanhu lava endlaka ti-event-e ta machangani i vanhu van'we ende ku na ku na moya wun'wani wa ka Gaza wa nyangatsa swinene. mm. cause va nga heta va ku dlayela na talente lowu nga tiyanga so mina swa music vele hi ku no fakafaka mina mi hustler guys eh, mina na hustler blind mm. mina ni tshama ni ri mithebelele lefe ya mina yi tshama yi ri mithebelele no ti hustlela ni hlangana majita hi hustler vutomi byi ya mahlweni mm. mara ti-event ta ka gaza ti na problem swinene cause um vanhu vo va lava va endlaka ti-event va fika va tshama hansi va vulavula hi n'wana munhu va n'wi vamba va n'wi vamba va n'wi ba hi swipikiri va n'wi hlekula va n'wi rhuketela ku vava a nga dyohangi nchumu kambe nkarhi wu ta va fikela lowu nkarhi wa va fikela va ta va ta ni vitanana hambi um va ka va nga swi lavi va bohiwa hi xiyimo hi leswi hi swi vulaka ku ri ku ta va ku ri nkarhi se wu ta wu fikile so a ni nge heli matimba ka leyo swa ti-event-e um tete ni tikumaka ti-event-e no khensa ni hosi ni tlakusa na voko ni ku xikwembu xa nga yona khensa ni ku cineni na van'wana ka talenta yaleyi nga ni rhuma ku ni ta ni ta ta tsakisa vanhu ni ta va vulombe so album yona vhele yi ve number one kwava artist leyi nga tshukunyuka this year ma swi tiva hinkwenu sweswo kwava na yin'we ya thisi leyi nga tshukunyuka mbuwe hinkwenu n'we mi nga humesi eastern mi rayitele hinkwenu so leswa swa ti-event ko va ku vulavulana ku biha ivi munhu woloye un'winyi wa mali loyi a humesaka mali ivi a nyika munhu wo karhi a ka fiki ka misakula ka ri ya mina ro yi le ka 83 ni fika 100 emsayiko Eh. ni kombela xihundza lexiya Wa vona, ha no Eh. Eh, la ka 350 Eh. so Mm. didengeleyo hi yona leyi fikaku yi fika yi endla ku psychology a tshama a ri benceni Yeah. cause i nga tivi ku ni endle yini kumbe xana swo lawa guys nyana ya hlamba na mina ni famba ni rhwala tinyoka so a ni swi koti leswiya ni nge endli eh talenta ya mina ni yi mikisa na na na tinyoka wa swi twisisa because of la mali i can't guys a ni nge swi koti a ni swi lavi mi ni rhandza hi rhandzu ra ra ra swidudwana mina mi ta ni rhandza hi ntumbuluko loko hosi se yi kha yi va endlela va tirosta ku va boheka ku va ni teka na hambi a kha nga ni rhandzi munhu un'wana na un'wana ku ye munhu a ku nge nambi psycho la so xiyimo na nkarhi swa fika xin'wana na xin'wana that's why va ku tiyisela ku tiyisela swi tsakisa ngopfu Oh. so mina ni kona guys ti-event teti ni nga ta kumeka ni ri ka tona guys hi va lava va ni kotaku ni ta ya hi ya ya fayitela no the other thing man xi lexi ni xi rivalaka um a ni nge pfumeli ku cinela five thousand a ni pfumeli afo a a ni pfumeli mani a ni pfumeli i nga ni bayizisa ro sungula mara loko se ni ya vuya ka ka next step yi ta hakela tlhe hakela na liya yin'wana liya yi nga ni tirhisa laha ka six thousand yeleyo or seven thousand yeleyo oh.